gũkũ thĩinĩ wa YouTube channel ya Lydia Wangumba egũkorwo akĩheana rũgano rwake. Nĩ njĩrĩgĩte kũigua rũgano rwake kahinda gathiangu na ngĩigua rũgano rũu rwĩ interesting ũndũ ingĩrendire kũrũshare na inyuĩ gũkũ thĩinĩ wa YouTube channel ya Lydia Wangumba. Reke atũgeithie na atwĩre kũrĩa aimĩte nawe nũ. Karibu sana thĩinĩ wa channel ya Lydia ũgũkorwo ũkĩrora kamera ĩrĩa wĩre mwĩroreri marĩtwa maku kũrĩa umĩte na we nũ.

na ĩgĩgĩkinya handũ ngĩgeria kũrũmĩrĩrwo nĩ andũ a bamĩrĩ na gũgĩkinya handũ rĩu ngĩkĩona onaniĩ hena wega gũtiga ũhoro wa njohi na rĩu onaniĩ ngĩkoretwo ndĩ mũhari-inĩ ũcio wa mbere gũkorwo tũkĩaranĩria na andũ na kũmera mathĩna marĩa mokanagĩra na ũhoro wa njohi na indo ingĩ cia kũrebia. Thengiũ. Thengiũ mũno. Na rĩu gũkũ tũrĩrĩ, nĩ ũngĩra mwĩroreri witũ twĩ ha? Eeh itũra rĩrĩ rĩtagwo itũra rĩa Membre na nĩ mwena wa Rũirũ na nĩ Kĩambu kaũntĩ na gũkũ nĩkuo tũgĩkoragwo kaingĩ kũgeria kwarĩria andũ arĩa mena mathĩna ta macio ma njohi kana ndawa ingĩ cia kũrebia arĩa hihi marehetwo nĩ andũ ao. nĩguo tũkĩgerie kũrora kana no magĩteithĩke na nĩ magĩteithĩkaga na andũ magagĩcokereria mĩtũrĩre yao ya, ya tene na mũndũ agathiĩ na mbere na mawĩra make okay ra rĩu gũkũ tũrĩ rĩ ĩtagwo atĩa institution ĩno ĩtagwo atĩa institution ĩno ĩtagwo intervention care center Aha, na ndĩambĩrĩirie tene aha. nĩ hĩndĩ twĩ makinya-inĩ macio ma gũkinyũkia no nĩ tũgĩkoretwo na andũ aigana ũna tũkoretwo tũgĩtungata na aingĩ ao nĩ mathiĩte Mhm. na tũkĩrĩ ona anini Mhm. na nĩ tũracokia ngatho tondũ ikinya rĩrĩa ndakinyũkirie rĩa gũkorwo atĩ no nyende gũkorwo na niĩ ngĩteithia andũ angĩ makoretwo na mathĩna ta marĩa ndarĩ namo Mhm. nĩ nyonete mena umithio Mhm. yes aya na rĩu rĩ wambĩrĩirie nĩ nju- ndaiguire rũgano rwaku ngĩigua ũkoretwo ũkĩhũthĩra ndawa cia kũrebia wambĩrĩirie rĩ na wambĩrĩirie atĩa okay Kwambĩrĩria rũgano rwakwa, ũhoro wa kũhũthĩra indo ici cihũthagĩrwo njohi, thigara, mĩraa na indo ingĩ, kaingĩ mũndũ e kũrĩa primary ndagĩkoragwo ena maũndũ ta macio tondũ nĩ agĩkoragwo akĩrorwo nĩ aciari. No nĩ hagĩkinyaga handũ mũndũ agakinya handũ kuma secondary. Hĩndĩ ĩrĩa rĩu niĩ ndathire secondary, ndathire boarding school, na hau ndiakĩrĩ na aciari, tũgĩgĩcoka tũgĩcemania na anake angĩ. Na rĩu ngĩkĩingĩrĩra tũmaũndũ ta tũu tũnini tũnini, na nĩ gwagĩkinyire handũ rĩu ngĩkorwo atĩ ndirakĩhũthĩra mũno, ndĩ thukuru ndiahũthagĩra mũno tondũ ndakĩrĩ ona guoya wa arimũ, no harĩa ndahũthĩrĩire biũ nĩ hĩndĩ ĩrĩa ndakiumire thukuru secondary form four form four Mhm. rĩu rĩrĩa rĩu ndakĩonire rĩu niĩ ndarĩkia ndĩ mũndũ mũgima Mhm. hau nĩho ndambĩrĩirie maũndũ ma ũhũthĩri wa mĩraa mũno Mhm. icio nĩcio ndambĩrĩirie mĩraa Mhm. na tũthigara ũguo Mhm. na gũtikĩrĩ ũndũ ũngĩ ndeciragia Mhm. kahinda-inĩ kau Mhm. no no ndakĩhũthagĩra indo icio ngĩkaga atĩ ngĩhithaga Mhm. nginya hĩndĩ ĩrĩa ndakinyire wa gũtwarwo college Mhm. Nairobi ngĩtwarwo ngĩambia rĩu no ndĩrahũthĩra indo icio na gũgĩkinya handũ rĩu ona kĩrathi nĩ kĩaremire tondũ rĩu indo ici nĩ ciambirie kũnyingĩrĩra mũno. No ndiamenyaga nĩ gũkoragwo na maũndũ makoragwo kuo tondũ no gwĩthoma athomete. Nĩ kũrĩ maũndũ mathiaga ũgakora andũ matikoragwo mahanaine. Na andũ matahanaine rĩ, nĩ ũthiaga ũgakora we nĩ ũkũhũthĩra kĩndũ Mm. gĩgũthũkĩre na kwĩ Mm. mũndũ ũngĩ ũhũtha- ũhũthagĩra na ndonaga mathĩna ena enamo enamo Mm. koguo rĩu niĩ ndarĩ na mathĩna Mhm. kĩambia na kaingĩ magĩũkanagĩra mathĩna ma kĩmeciria ũgakorwo rĩu ũndũ ũcio wa, wa kuohania meciria Mhm. ũgakorwo rĩu ndũra focus na maũndũ mangĩ Mm. marĩa me ma bata Mm. ũgathiĩ ũgakora gĩthomo nĩ ũrarĩhĩrwo no Mhm. ndũthiaga kĩrathi Mhm. na aciari magĩũka kũ realize atĩ nĩ ndatigire thukuru na maũndũ mangĩ ta macio, already onao rĩu nĩ makinyĩte handũ makanoga na magakĩrakara. Koguo rĩu niĩ harĩa ndagĩkinyire ngĩgĩtuĩka rĩu thukuru nĩ yathiĩ ũguo nĩ ndathiĩ yarema college na gũgĩkinya handũ rĩu nĩ ndakĩingĩra Nairobi. Na Nairobi rĩu nĩ ũhoro wa gũgĩcihũthĩra ũrĩa rĩu ndakĩendaga. Na gũgĩkinya handũ ngĩcihũthĩra... No nĩ hagĩire mũndũ ũmwe, a family member, warorire akĩona ai mũndũ ũyũ rĩ, mũikarĩre ũrĩa araikarĩra araikara naguo rĩ, mũndũ ũyũ twaga kũ- kũ- kũmũ- gũteng'era na ihenya kana kuoya makinya na ihenya, ne- kaũndũ gaka nĩ gagacoka kamũthĩnie thutha-inĩ. Na. Akĩnyona na ũguo rĩ, nĩguo akinyĩte handũ Nairobi nĩ araremire, ngĩgĩcoka nginya mũciĩ. Rĩu ndaikaraga mũciĩ kũndũ gwĩtagwo Mũrang'a, kũu taũni gũgĩthiũrũrũka kũu, ngĩhũthagĩra indo icio, nginya hĩndĩ ĩrĩa rĩu ũcio my uncle akĩonire mathĩna marĩa ndarĩ namo, na magĩ- ũkĩaria na aciari Mhm. na wakĩrĩ ũndũ mũritũ tondũ rĩu aciari nĩ wakĩigua nĩ arakaru Mm. na maũndũ marĩa mothe ũmagereirie rĩu makona rĩu ona matingĩkĩhũthĩra mbeca ingĩ Mm. no ngwĩciria nake maya nĩko no agĩthiangĩte ũguo agagĩtarĩrio tũmaũndũ Mm. na agakĩmenya mathĩna marĩa mokanaga na indo ici cia kũrebia Mm. na nĩ ciũkaga cigathũkia meciria Mm. koguo rĩu hau nĩho ndathire Mhm. ngĩkĩrwo ndatwarwo handũ wĩra no ndiamenyaga kũrĩa ndatwarwo Mm. no nĩ ndathire ngĩkora handũ rehab. Handũ rĩu ndagĩthire ngĩigua mĩtaratara ya kũu ngĩthikĩrĩria na ndarora maũndũ marĩa maragio rĩ, ngĩona kwĩna tũmaũndũ twĩho we tũrahutia nĩ ta niĩ nĩ ta nĩ ta marahutia mũtũrĩre wakwa mũno. Ngĩona maũndũ marĩa maingĩ marĩa itekaga rĩ, nĩmo ndĩrageria kwĩrwo njĩke atĩa ngarũre. Na ngĩona ti itherũ maũndũ marĩa ngoretwo ngĩka rĩ, na ũrĩa ndĩrerwo rĩ, korwo nĩ njĩkaga ũguo ndĩrerwo rĩ, mũtũrĩre wakwa ndũngĩrĩ kĩ? ndũngĩrĩ harĩa ũrĩ. Koguo nĩ ndathire ngĩgĩthiĩ through the program ĩtagwo the twelve step program na nĩ ndaiguire ya nĩ ndaiguire we yacenjia mũtũrĩre wakwa tondũ kwĩ maũndũ maingĩ mũno ndathomire na kahinda gakwa gagĩkinya ga kuuma na ngiuma. No ndauma mũno mũno hĩndĩ ĩyo ndatwarĩtwo rĩ, ndatwarĩtwo nĩ ũndũ wa... kũhũthĩra mĩraa. Na andũ aingĩ matigĩciragia atĩ mĩraa no ĩkĩohanie mũndũ meciria nginya aremwo nĩ gwĩka maũndũ mangĩ. Tondũ ta rĩu niĩ mĩraa niĩ ndoya mĩraa ndiendaga ũndũ ũngĩ. Ndendaga rĩu niĩ ndaikara thĩ no kũrĩa mĩraa. Kũguo rĩu nĩ ndathire na ngĩona thĩna wakwa na mathĩna marĩa ndĩratũrĩte ngereire na haha thutha nĩ ũndũ wa ũhũthĩri wa kĩ? Wa mĩraa. Tondũ ndakĩrĩ na mathĩna maingĩ tondũ hĩndĩ ĩyo ndiagĩthiaga nginya kanitha na nĩ gwakinyĩte handũ ngona... Niĩ ngona rĩu nginya ona ũrĩa gũtuĩkaga atĩ Ngai nĩ ateithagia mũndũ, Mm. niĩ ngĩona rĩu haha ona ũrĩa mũndũ eragwo ahoe. Eh, ũkaigua nginya mahoya no maya kũruta wĩra Ĩĩ, na rĩu Ehe. ona haha hakinyĩte ngauga rĩu niĩ Mm. tondũ nĩ hoyaga na Ngai ndakĩndeithagia. Ĩĩ. Rĩu niĩ ingĩkĩrwo na thiĩ kũndũ kũngĩ kũndũ kũngĩ ingĩkĩona ũteithio rĩ, Ehe, Niĩ no no njĩke- ũthiĩ no ũthiĩ. ehe. no rĩu nĩ- nĩ ũrĩa rĩu indo ici ndĩgĩcihũthĩrire na ndirakĩhũthĩra- ndika- ndirakĩcihũthĩra- ndirakĩhũthĩra mathaa ma kũrĩa kwagĩrĩire rĩu Ĩĩ, ngakĩrora ngona ta nginya ngai akĩte atĩa Mhm. andiganĩirie Ĩĩ. at the same time ũkona rĩu nĩ ũtiganĩirio nginya nĩ andũ a bamĩrĩ mhm. koguo rĩu rĩ ndarĩkia program yakwa rĩ ĩyo rĩ rĩu nĩguo ndambĩrĩria tondũ nĩ mũgĩthiaga mũgathomithio ũhoro wa Ngai na mwagĩthomithio ũhoro wa Ngai rĩ no kuona ti itherũ niĩ ndiragĩthiaga kanitha na ũrĩa ndĩgĩbatiĩ gũkĩhe Ngai mathĩna makwa tiguo ndĩrakĩmũheaga nĩ batiĩ kũmĩrĩria tondũ ona andũ arĩa angĩ magĩthiaga magateithĩka. mũndũ no karũgendo akoragwo athiĩte agacoka agagĩteithĩka. Koguo nĩ ndathire na ngĩona rĩu nĩ ngũgĩcenjia mũtũrĩre wakwa na nyambie kĩ? Upya. No rĩu rĩ, tondũ ndathiĩte kũrĩa nĩ ũndũ wa mĩraa rĩ, nĩ ndathire rĩu niĩ hakiri ciakwa na maũndũ magĩũka wega mũno. Koguo gũtirĩ ndawa ĩngĩ wahũthagĩra no mĩraa? ndahũthagĩra mĩraa ehe na thigara ehe ngacohi ndanyua kanini mũno kanini niĩ ona andũ arĩa twarĩaga nao mĩraa mhm nĩ moĩ niĩ ona ũngĩakorire wĩna mbeca ũnjĩre ũngũrĩre njohi ndakũraga niĩ ngũrĩra mĩraa niĩ ndeka atĩa nĩ ndaiganĩra Mm. no nĩ ndagĩthire ũguo ndakiuma rĩ Mhm. ngĩgĩthiĩ na ngĩgĩtuĩka mũndũ mwega tũgĩcokanwo na aciari Mm. tondũ mũndũ nĩ agĩthiaga agacokanio na aciari ake ũgagĩthiĩ ũgakĩmera nĩ ndona nĩ ndĩrahĩtĩtie mwena ũyũ Mm. na rĩu no nyende mũkĩnjohere Mm. na ngĩthiĩ na ngĩkĩona wĩra mwega Mm. na ngĩambia kũruta wĩra ngĩcoka o Nairobi Mhm. no ndacoka Nairobi rĩ hakiri ciakwa cikĩnjĩra rĩu rĩ Mm. Rĩu nĩ watiga biũ. rĩu nĩ ndatiga mĩraa nĩ ndatiga kuma hĩndĩ ĩyo Mm. tondũ kwarĩ mwaka-inĩ wa 2013 2013. Eh, kuma 2013 Mhm. ndiumire hũthĩrĩte mĩraa rĩ kana rĩ Mhm. no nĩ gwakinyire handũ Mhm. ngĩona maũndũ makwa nĩ magĩra Mm. hĩndĩ ĩyo ndiakĩhikanĩtie Mm. ngĩgĩthiĩ ngĩhikania mm. na ngĩgĩa mwana rĩu nginya aciari nĩ marakena mm-hmm. na mm, ngĩambia rĩu mũtũrĩre mm-hmm. wakinya gĩ bamĩrĩ rĩu nĩ ndĩragĩthiĩ gwethera bamĩrĩ yakwa na niĩ ngaigua ngenete tondũ nĩ ndarorire ngĩona rĩu hĩndĩ ĩrĩa ndagĩire mũtumia tũmaũndũ ta tũu nyitĩrĩra o hau robert tũkorwo tũgĩikĩria kwa ndagĩka nini nĩ tũgũcokereria Mwĩroreri wa channel ya Lydia Wangunga, na o ta ũrĩa ngũkwĩrĩte ũmũthĩ nĩ tũcerire thĩinĩ wa rehab ya Mister Robert, na tũgĩthiĩ na mbere, rũgano rũrũ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tũnyitĩrĩirwo nĩ kambuni ya Prime Studios. Aya nĩ oi a video na mbica, na nĩ mekaga video cia occasion nyingĩ ta ũhiki na ũthoni. Namba yao nĩyo ĩrahĩtũkĩra hau screen -inĩ yaku.

karibu sana Robert o rĩngĩ na tũgũkinyĩte harĩa rĩu Robert nĩ ona mũtũrĩre wake rĩu rĩu nginya nĩ eciria ahikanie na nĩ ahikania Robert after kũhikania gwacoka gwathiĩ atĩa rĩu kuma hau nĩ twa ndakĩhikania na maũndũ makwa matiragĩthiĩ ũru Mm, ngĩgĩcoka ngĩona rĩu thĩna wakwa warĩ ũrĩi wa mĩraa ĩĩ mĩraa mĩraa Mhm. kũu ngĩkĩona na tũbeca tũrĩa ndĩrakĩona rĩ Mhm, Ngĩona rĩu no ndĩgĩikare ta athuri arĩa angĩ, Ehe. tũgĩthiaga tũgakĩarangia nao handũ ũguo. Ehe. Ehe. na hau nĩho ndambĩrĩirie ũhoro wa njohi Ehe. na njohi ngĩmĩnyuanga Ehe. ngĩmĩnyuanga we Ehe. rĩu tũraria ũhoro wa 2015 2015. 2015 Ehe. na Rĩu ningĩ nĩ wacokerera njohi Rĩu ndacokerera wathiĩ kũrĩ njohi. a- gũcera kũrĩ athuri arĩa angĩ Ĩĩ, mĩraa- gũgũcoka gũthiĩ atĩa mĩraa nĩ ndatigana nayo mera biũ. nĩ watigana nayo biũ rĩu Ĩĩ. wĩkũ rĩu ningĩ nĩ wacokerera Ĩĩ, njohi ndaingĩra njohi Mhm. na ngĩkĩnyuanga ũguo Mhm. na gũgĩkinya handũ Mhm. ũngĩririkana 2015 rĩ Mhm. eh, 2015 nĩ ndirikanaga wĩra ũrĩa ndarutaga nĩ ndonire mbeca Mm. na ngĩciria no nyambie nginya biacara ya njohi Mhm. Mhm. Eh, Mhm. na njohi rĩu ngĩgĩthiĩ Aha. eh, tũkĩ- tũgĩkĩnyitana na andũ angĩ Aha. tũkĩambia kwendagia njohi ici Eh. ndũrũ. na niĩ Eh. rĩu hau nĩũĩ mũndũ rĩu akĩmaketi njohi yake no nginya ũgĩkĩonie andũ kĩrĩa ũrendia nĩ Nĩ kĩega. na ndũngĩkĩendia kĩndũ ũtarahũthĩra Ĩĩ. Mhm, rĩu hau nĩho ningĩ mũtego wakwa waingĩrĩire mhm, na o 2015 ĩyo rĩ nĩ kwarehire thĩna mũno wa njohi iria ciitangagwo mm, na ciarĩa mang'i iria ona nĩ ndarĩa mang'i andũ arĩa magĩkire atĩa mm, magĩtobereire mbeca ciao cikĩrikĩra kũu mm, mhm, na hĩndĩ ĩrĩa rĩu maũndũ mathũkanire biũ tondũ nĩ ndagĩikĩtie tũbeca mwena wa njohi rĩ, rĩu nĩ ndathire ningĩ rĩu mũtũrĩre wakwa ũgĩthũka. Ngĩtuĩka rĩu nĩ ndambia kũgĩa mathĩna ma gĩbamĩrĩ, ũguo mũtumia nĩ athiĩ, rĩu naniĩ rĩu nĩ ndacoka kĩ, mũtũrĩre ũngĩ rĩu wa kwambia kũnyua, na mbeca rĩu nĩ ndatiga kuona ũrĩa ndĩronaga tene. Ũguo rĩu niĩ ngĩthiĩ ngĩambia kũnyua, ngĩnyua, ngĩnyua biũ, ngĩkinya handũ rĩu ndathĩna nginya rĩu ndatuĩka rĩu nĩ ndĩratwarithia nginya mũgogoteni tondũ rĩu nĩ ndĩragĩetha tũbeca koguo rĩu ngĩtuĩka mũndũ desperate na thĩ ici no ũranyua hĩndĩ ĩno rĩu hĩndĩ ĩyo rĩu ndĩranyua kira kitu kĩrĩa kĩoneka kũnyua biũ rĩu kĩrĩa kĩoneka rĩu ngĩambia kũnyua biũ itakũmaka tondũ nĩ ndonire rĩu mũtũrĩre wakwa rĩu ona ningĩ nĩ wagĩcoka o kũrĩa warĩ rĩu ningĩ nĩ ndambia kũmena andũ ngona rĩu kwĩ andũ gũtirĩ mũndũ ũngĩgũteithia ũguo nĩ mwambia ningĩ nĩ gwacoka o harĩa ha kũhĩtania nginya na aciari, nĩ Mm. mũranwo na arata Mhm. arĩa rĩu hihi weciragia nĩ arata. Mm. Koguo rĩu ngĩgĩcoka kũu Mhm. eh, ngĩhũrana na maica biũ, rĩu nĩ Mm. kũnyua, kũhingĩrwo nyũmba na Mm. maũndũ mangĩ maingĩ. Mhm. Aciari nĩ marakĩtwarĩrwo ũhoro, Mm. mũndũ ũrĩa agĩikarire na gũkũ Nairobi. Mhm. Eh, ngũgĩkinya handũ rĩu ningĩ maica no no mareha thĩna Nairobi rĩngĩ Mhm. na ndacoka Mm. o mũciĩ Rĩu nacoka gĩcagi. ndacoka gĩcagi rĩngĩ Mhm. na kũu rĩu ningĩ ngĩambia wĩra wa mĩako Mm. rĩu mbeca cia mĩako rĩ Mm. ona ndiaikaraga mũciĩ Mm. rĩu niĩ ndaikaraga o ũguo Na no ũranyua hĩndĩ ĩno Rĩu- rĩu wacoka hĩndĩ- gĩcagi. rĩu ona ndĩretha cia njohi Aya, okay. tondũ rĩu aha. tũtiganĩra mũtumia na maũndũ mangĩ rĩ Mhm. nĩ cia njohi hatirĩ ũndũ ũngĩ na kũrĩ kũrĩa nacio cia Rĩu kũrĩa icio ona mũno mũndũ nda- mũndũ mũndũ ona ndakĩroraga kũrĩa Ta atĩ nĩ nĩũra- ũnyue Ĩĩ, Mhm. mbeca iria nyingĩ nĩcio ndakĩhũthagĩra na kĩ Mhm, na njohi mhm, koguo ngĩkĩmĩnyua ngĩkĩmĩnyua mhm, no kwa mũnyaka rĩ mhm, eh, kũrĩa ndatwarĩtwo kũrĩa rehab ĩrĩa ndatwarĩtwo rĩ mhm, kansũra ũrĩa warĩ my counselor Mhm. nĩ ageragia kũnũmĩrĩra Mhm. gũkĩmenya ũrĩa maũndũ makwa maikarire Mm. ũguo ũguo no ndiakĩendaga ũhoro wake tondũ maũndũ makwa naigua nĩ nĩ magĩthũkire mathũka ningĩ Ĩĩ, rĩu biũ ndiendaga ũhoro wake mũno Mm. no nĩ makoretwo makĩmenyaga na aciari Mhm. akwa kaũndũ koguo rĩu nĩ amũragia kũrĩa athire Mm. nake mũciari agakĩmwĩra ũcio rĩu ningĩ nĩ agĩthũkanire biũ ũguo Mhm. Mhm. koguo nĩ ageririe gũtindĩkĩrĩria aciari Mm. eh, tũkĩgeria rita rĩngĩ rĩa kerĩ Mm. tũkĩone kana nĩ ngwĩka atĩa ũkĩagĩra maũndũ nĩ magũkĩagĩra na thutha wa gũkĩarĩrio kahinda kanene rĩ nĩguo gwakinyire handũ ona niĩ ngĩona rĩu rĩ angĩkorwo nĩ ndĩrakĩrwo nĩ ngũteithio rĩ na biũ biũ nĩ njagĩte ũhoti wa gwĩteithia niĩ mwenyewe rĩ ndĩgĩtĩkĩre na ngĩgĩtĩkĩra ngĩtwarwo handũ hangĩ that was in the year 2019 2019 rĩu ĩĩ 2019 ngĩgĩtwarwo na ngĩkĩona rĩu ĩyo nĩ hĩndĩ ndakĩmenyire ĩyo ĩtagwo close addiction Mhm. gũtiga kĩndũ kĩrĩa wonaga ta kĩragũthũkĩra Mhm. ũgathiĩ ũkoerera kĩndũ kĩngĩ Mm. ĩyo ĩtagwo close addiction Mhm, close Tondũ, addiction. ĩĩ, ũngĩgĩthoma maũndũ mũno maũndũ ma psychology Mhm. nĩ ũthiaga ũgakĩmenya nĩ kũrĩ nĩ kũrĩ andũ magĩtagwo addicts Mm. addicts rĩ Mhm. eh, ta gũkũ rĩu nĩ tũkĩmeraga once an addict Mhm. always an addict Mhm. hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ wanyitĩka wĩna mũrimũ ũcio Mhm. wa addiction Mhm. ũmenye we gũtirĩ hĩndĩ ũngĩhota kũhũthĩra ona kĩ Mhm. koguo rĩu ũbatiĩ rĩu kũmenya rĩu we no wĩikarire kĩ Mhm. wĩ mũndũ sober Mm. na rĩu hĩndĩ ĩrĩa ndagĩthire kũu nakuo ngĩgĩthoma Mhm. na ngĩkĩona ti itherũ rĩu rĩ niĩ ndi- ndikĩhuana andũ arĩa angĩ Mm. tondũ nĩ gũkĩrĩ andũ makĩnyuaga njohi Mhm. na mageka maũndũ ma mao wega. Koguo rĩu niĩ ngĩgĩthiĩ ngĩona rĩu nĩ ndĩkĩrũmĩrĩrie maũndũ macio nĩguo njũkĩone kana nĩ ngũgĩthondeka mũtũrĩre wakwa. Na hau nĩho rĩu nakuo kũu ndakiuma kwa mũnyaka, reke ndĩkiuge kwa mũnyaka wa Ngai, o councillor ũcio wakwa rĩ, nake agĩciria kwambĩrĩria institution yake. Na... In fact agĩũka ngĩũka kuma kũrĩkia program yakwa rĩ handũ rĩ nake nĩ hĩndĩ ambagĩa. Koguo rĩ nĩ twaririe nake na agĩkĩnjũria kana no tũthiĩ tũrutage wĩra nake ũguo kũu niĩ akĩhe. Rĩu kũu gwake? Ĩĩ akĩhe wĩra kũu gwake thĩinĩ. Na ngĩkĩona rĩu rĩ na thutha wa kwaria nginya na aciari rĩ tondũ gwĩ kũndũ kũngĩ ndathiaga wĩra, no rĩu twakĩaria na aciari rĩ makĩnjĩra kaũndũ gaka no gagũgũteithĩrĩria we mwenyewe ndũgeke atĩa ndũgacoke kũrĩa koguo rĩ it was empowering me in another way koguo rĩu ngĩgĩthiĩ ngĩgĩtĩkĩra tũgĩthiĩ tũgĩikara nake na tũgĩkĩambia gũthondeka andũ angĩ na kwarĩria andũ koguo rĩu ndarĩ part of ya kwarĩria andũ kũu na gũkĩruta mawĩra mangĩ kũu Mhm. na nĩ ndakĩiguaga ona niĩ nĩ ndatuĩka encouraged Mm. koguo tũgĩthiĩ tũgĩkĩruta wĩra nake for some time Mhm. na niĩ ngĩgĩkinya handũ Mhm. ngĩona ndĩ mũndũ no akendaga gũkũra na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ. noguo ngĩciria rĩu naniĩ rĩ Mhm. ngĩkũria rĩ Mhm. no nani no ndĩke atĩ no ndware gathabarĩ gaka ndĩ wika Mm. rĩu tũgĩgĩtigana na no aragĩthiĩ na mbere na wĩra ũcio no tũkĩaragia tũ- tũkĩ- tũgĩteithanagia tũrĩ othe hamwe na niĩ rĩu ngĩgĩũka mwena ũyũ rĩu ngoretwo ngĩruta wĩra ũyũ kuma 2019 nĩguo twambĩrĩirie kũu gwake na 20 the part, eh, part of 2020 na niĩ rĩu mũico wa 2021 rĩ, nĩguo rĩu ndĩrokire kwambia kũndũ gũkũ Mhm. koguo rĩu reke njuge rĩu mwaka ũyũ nĩguo rĩu ngoretwo rĩu ngĩgeria kwĩyenjera Mm. nĩguo ndĩkĩgerie gũkĩarĩria andũ aingĩ ũrĩa ndahota Okay. na nĩ ndĩkĩgeretie nĩ ndĩgĩthiaga na kũu nja Mhm. ngageria kwarĩria nake Mhm. na hihi ngera mũndũ ũngĩigua to ngĩremererwo kana to tangĩhota Mhm. gũtigana na indo icio Mm. wĩ gũkũ nja rĩ Mhm. nĩ kũrĩ handũ ũngĩthiĩ ũkĩhorere Mm. na ũkĩrore mũtũrĩre waku Mm. na wĩcokere tondũ kĩndũ kĩrĩa gĩkoragwo gĩ gĩa bata mũno Mm. nĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ecokera we mwenyewe Mm. na warora mũtũrĩre waku kũrĩa ũrorete Mhm. na ũrĩa ũngĩenda mũtũrĩre waku ũikare Mhm. nĩguo mũtũrĩre waku ũkĩagĩrĩre Mm. Ĩĩ. Nĩ ngatho na rĩu rĩ tokorwo hena mwana hau ũrambĩrĩirie kana areciria kwambĩrĩria gũtũmĩra ndawa cia kũrebia ũngĩmwĩra atĩa ũkũrora kamera ĩrĩa ũkorwo ũkĩaranĩria na mwana ta ũcio Niĩ mũndũ ũrĩa especially ciana kana mbeũ njĩthĩ, andũ arĩa mangĩciria kwambĩrĩria ũhoro wa ndawa cia kũrebia, no ndĩmathaithe, nĩ konekaga tarĩ kaũndũ kega mũno na nĩ na andũ aingĩ ta rĩu onaniĩ ndĩ mwanake, ndonaga tarĩ guo njĩra ĩrĩa njega mũno ya kũhũthĩra indo icio, no nĩ cicokaga cigoka cikagia mũndũ especially indo icio nĩ ciũkaga na mathĩna ma kĩmeciria na andũ aingĩ matimenyaga. Hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ wona mũndũ nĩ ambia kũremwo nĩ gwĩka tũmaũndũ tũnini tũnini ũgathiĩ ũgakora mũndũ nĩ aremwo nĩ kwĩyoga nĩ athiĩ ũguo nĩ a- majukumu gũtirĩ majukumu enamo okĩraga acereirwo ũkamenya hau nĩho rĩu thĩna wambĩrĩria na thĩna ũcio rĩu nĩ gũkũra ũkũraga o ta ũrĩa ũthiaga ũgakora kamũtĩ kanini kaumagia handũ hanini gagoka gakũrĩte ona ũcio no thĩna ũroka ũkũrĩte na handũ ha ũkũre ũthiĩ ũtuĩke kĩndũ gĩtangĩhota kũmenyeka, kaba kũmunya, kũmunya gathĩna kau kana wĩtĩkĩre ndũkanecirie. Okorwo we ndũhutanĩtie na indo icio, ndũkanecirie atĩ ũcio nĩguo mũtũrĩre ũrĩa ũkoragwo wĩ wa bata. Mũtũrĩre kũrĩ mũtũrĩre mĩtũrĩre ĩngĩ ya bata ya kwaga kũhũthĩra indo icio, na mũndũ nĩagĩikaraga maica mega na akona maũndũ mega. Angĩkorwo nĩwĩingĩrĩire maũndũ macio, na nĩũraigua biũ biũ ndũngĩhota gũikara kana ndũngĩhota gũtiga indo icio we mwenyewe, nĩ gũkĩrĩ na andũ ona ithuĩ tũkĩrĩ o gũkũ tũgeragia gũteithĩrĩria andũ arĩa maremetwo na magacokereria mĩtũrĩre yao, na kwĩna aingĩ mũno makĩhĩtũkĩire moko-inĩ maitũ na tũgakĩhota kũmateithia. Thengiũ mũno Mister Robert, Eh, hena mũciari ũgũthikĩrĩria rũgano rũrũ na igue no wende kũrehe mwana wake gũkũ na ũkorwo ũkĩaranĩria na mwana wake kana rĩngĩ mwana wathikĩrĩria rũgano rũrũ akoretwo akĩhũthĩra ndawa cia kũrebia na no ende gũkorwo akĩaranĩria nawe kana agĩũka gũkũ nĩgetha ũkorwo mũgĩteithania nĩ ũkũheana namba yaku harĩa na ũtũririkanie harĩa waiga tũrĩ nĩgetha mũndũ akĩmenye harĩa arĩũka na namba ya thimũ Em, Kũmũririkania haha ndauga hetagwo Intervention Care Centre, na twĩ mwena wa Rũirũ, itũra rĩtagwo rĩa Membre, na namba citũ cia thimũ, ngwamba kũheana ya obici, namba ya obici nĩ zero one o one, nineteen ninety three fifteen.

25 25 Nĩ ngatho. Namba icio mwĩroreri wakwa nĩ cigũkorwo cikĩhĩtũkĩra hau screen-inĩ yaku, na nĩ twakena nĩ tondũ wa gũkorwo mũkĩnyitanĩra hamwe na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Na ta ũrĩa ngũkwĩrĩte rũgano rwa ũmũthĩ tũnyitĩrĩirwo nĩ kambuni ya Prime Studios, na namba ya thimũ yao nĩ 0711 97 44 40. Mister Lambert, Yes. nĩ ngatho nĩ twakena nĩ tondũ wa gũkorwo tũgĩcera gũkũ na ũgatwĩtĩkĩria tũkorwo tũrĩ gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ. Ĩ hihi hena kaũndũ watigia ũngĩkorwo ũkiuga? Kĩndũ kĩ- kĩndũ ingĩenda kuga eh, mathĩna maya nĩ makoretwo mekuo especially mwena witũ mũno wa gũkũ gĩkũyũ-inĩ ũhoro wa ũhũthĩri wa njohi na ndawa ingĩ cia kũrebia Na thaa ici ndigwĩciria kwĩ mũciĩ ũngĩthiĩ wage gũkora mathĩna ta macio, na nĩ tũkoretwo tũgĩthiĩ kwaria na andũ na kũu nja, especially aciari, nĩguo magerie kũ understand. Tondũ rĩu aciari rĩngĩ nĩ makĩrakaraga makona mũndũ rĩngĩ nĩ agĩthire nĩ akĩhũthĩra indo icio, na ndaragĩtiga. Kũmera tu hanini, atĩ thĩna wa indo ici nĩ ũkaga ũkainganĩrĩra na thĩna wa kĩmeciria. na mũndũ akaremwo nĩ gwĩka atĩa? Nĩ gwĩka ũndũ tugaga gũtigana na indo icio. Ti andũ aingĩ maingĩrĩra indo icio mahotaga gwĩka atĩ, no nĩ tũthiaga tũgathomithia andũ ũrĩa meciria ma mũndũ mahũthĩkaga na ũrĩa tũngĩteithia mũndũ, na aciari arĩa mena ciana ta icio mũtikamatiganĩrie tondũ ũcio nĩ mũrimũ ũingĩrĩte thĩiniĩ wa mwĩrĩ wa mwana waku na hihi ndangĩhota kwĩyeheria mũrimũ-inĩ ta ũcio, no nĩ gũkĩrĩ na mĩtaratara Na nĩ gũkĩrĩ na marĩgĩtarĩ arĩa magĩthiaga makarigita andũ ta acio, na mũndũ agacokereria mũtũrĩre wake wa hau gabere. Thank you. Thank you so much. Nĩ twakena na mwĩroreri wakwa. Ũthiĩ na mbere na kwĩrorera channel ya Lydia Wangunga. Thank you.